Hi le ka Johan Solima ka Muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swa xiyimo xa le henhla hi mi tiselaka swona mi ta hi khomela namuntlha hi na gezi um mara aka khamera tanihi ntolovelo hi na timothy miyambo loko hi nga n'wi hlayi u rimisa foni misa loyi ri perile jiwani ri perile na le ka vayingiseri hinkwavo va channel ya jiwani ya swi ri yini swiviko swa hina inkomu jiwani heyi swa tikomba ku december se yi fikile hi le ka yona E, maphorisa ya Nomagale ya pfule nandzu lava nga khoma miehleketeleriwa wa malembe ya makumembirhi tsevu hi vukhale. Leswi nga humelela i ku hi Mugivela leyi a Nomagale ku ve na miehleketeleriwa loyi a nga kumeka a karhi a mbeyetela nsati wa yena ku kondza a hundza emisaveni. Makhelwani i ve a fonela maphorisa na mixo endzhaku ka loko a ta va a twe timhaka ta ku e a ka ha ri na ku rila kusuka aka makhelwani wa yena loyi a swi tiva ku ve le ku holoveni na muhlekisani wa yena endzhaku ka sweswo maphorisa ya ve ya ta ya fika laha mhangu yi nga endleka kona kambe a ku fikeni ka yena ka wona maphorisa va fika va kuma kumbe ehleketeleriwa loyi a ri ndzeni ka yindlu i ringesa ku huma a tsutsuma laha hi mpfuno wa vaakatiko miehleketeleriwa a nga vuya a khomiwa aka nkarhi wa sweswi a nghene khoto ya namagale lanandzi wa yena wu nga handziseriwa amahlweni i ta vuya khoto nakambe vhiki leri landzelaka handle ka swona maphorisa ya giyani wona ya endla vulavisisi endzhaku ka loko ku ta va ku dlayiwe n'anga leyi aka n'wakhwani ku nga mukhalabye wa malembe ya makume nhungunhungu hi vukhale hi siku leri hi vulavulaka hi rona ra mugivela lexi nga humelela ku te vanhu lava va nga tiviki ku i vamani a va famba hi movha lowu tivekaka i wa ntima eh ku ngo vuriwa ntsena ku i sedan mara ku i movha wa muxaka munhu swi nga tivekeki aka nkarhi wa sweswi va fika ka ndyangu wolowo laha va nga fika va ndzawuta ku hume n'wana wa mufi kambe loko n'wana wa mufi a burisana na vona va ve va n'wi byela ku va lava mukhalabya hikokwalaho ka ku va ku na leswi va tsakelaka ku lulamisa swona na mukhalabya loko swi ha ri tani mukhalabya va ve va huma kambe a ku humeni ka voho vanhu lava va fike va ti tivisa aka mukhalabya tanihi maphorisa loko mukhalabya va ha vutisa ku ni mi pfuna hi yini tanihi maphorisa wun'we wa vaehleketeleriwa lava ivi a humesa xibalesa laha a nga balesela mukhalabya ku hlayanyana kambe vulavisisi byi le ku yena emahlweni ku fikela ka nkarhi wa sweswi a ku khomiwa a ku si khomiwa vaehleketeleriwa laha ku komberiwa ku mani na mani loyi a nga tshuka ka ri na vuxokoxoko ku va tihlanganisa na maphorisa ya giyani ku endlela ku vaehleketeleriwa lava va byarisiwa vutihlamuleri loko a ri la giyani nakambe hi ravu hi musumbunuko hi minkarhi ya ndzhenga aka gondzo leriya ra R81 kusuhi na le ka Ntimani loko mi la ku jikela hala ka Nkurhi ku ve na nghozi leyi nga endleka endzhaku ka loko ku ta va ku chayisiwe n'wana wa malembe ya nhungu hi vukhale loyi a ri ku fambeni na mutswari wa yena wa xisati hi ku ya hi muchayeri a ri ku chayeleni a karhi a suka ka malamulele a kongome tindhawini ta Giyani laha n'wana lowa xisati a nga fika a tsemakanya gondzo leswi nga endla ku truck yeleyo yi vuya yi n'wi chayisa a ku fikeni ka maphorisa n'wana a va se a tekiwa a tsutsumiseriwa xibedhlele xa nkhensani kambe a ku fikeni ka yena ivi a kumeka a hundza emisaveni maphorisa ya pfule nandzu wa ku dlaya munhu a nga tiyimiselangi la vulavisisi byi nga ku yeni emahlweni kasi maphorisa ya hlangana ni wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko leyi aka nkuzani afm ku ta va kuye va ehleketeleriwa vambirhi lava a va hlome hi swibalesa lava nga fika va kuma mirindzi va n'wi kombetela hi xibalesa va hetelela va n'wi boha hi tintambu va nghene endzeni ka kereke lava nga fika va hetelela va teka nhundzu yo fana na swipikara kumbe switirhisiwa swin'wana na swin'wana leswi tirhisiwaka ngopfungopfu hi nkarhi wa kereke swi nga leswi maphorisa ya hlanganani ya simeke xiyenge xa musecho lava kombelaka mani na mani loyi a nga pfunaka hi vuxokoxoko ku endlela ku va ehleketeleriwa va khomiwa kasi mhangu yo hetelela yi humelele leyi a ritavi lawa xisati wa malembe ya makumembirhi tsevu hi vukhale a nga kumeka a tlhaviwa hi mukwana hi mihlekisano wa yena leswi nga humelela hi timhaka ta ku leyi emugangeni lowu tivekaka hi le wisani lowa xisati ivi a holova na mihlekisano wa yena laha ku holova loku ku nga hetelela ku endla ku loyi wa xinuna a teka mukwana a tlhava lowa xisati a khwirini lowa xisati ivi a tsutsumiseriwa a xibedhlele xa lithava laha a ku fikeni ka yena sesi a nga vuya a hundza emisaveni miehleketeleriwa wa ha lomeri byasi aka nkarhi wa sweswi laha ku komberiwaka mani na mani loyi a nga tshukaka a ri na vuxokoxoko ku va tihlanganisa na maphorisa ya ritavi ku endlela leswaku va ehleketeleriwa lava hinkwavo va nga si khomiwangiki aka nkarhi wa sweswi va khomiwa hileswi a hi khomele va yingiseri swona ka madyambu ya siku ra namuntlha Ha khensa swinene Sejeni. Hi kombela mi landzelela channel ya hina ku landzelela channel i mahala mo pressa kwala ka ku subscribe ku ntsena loko uh, ti-video ta ku fana na leti ti uploadiwa mi hatla mi tikuma inkomu Weekly Crime Report eka G1 Zoli Makamu Channel.